D'original Strecken aus Mario Kart Super Circuit hu mer duerch an lo stinn nach d'Retro Cups virun eis. Natierlech am 150cc an haut mam Wario, nach sou schwéiere Charakter, deen ech guer net sou gär fueren. Ja, wann wir lo den L oder den R-Button, wie do schon steht, drücken, kommen wir auf eng ganz neue Seite mit Retro-Strecken aus Super Mario Kart. Ja. Und mir fuhren haut de Pils Cup. Ja, e puer verännert Regele ginn et an diesem Cup. Nämlech hu mer lo 5 Ronnen anstatt 3. Well déi Strecke relativ kuerz sinn. A wéi gesot, dat si Strecken aus engem vergaangene Mario Kart, nämlech vum Super Nintendo Super Mario Kart, deen alleréischten. Jo, de Ben huet warscheinlech bei deene Strecke bësse geschweesst. Bei dësem Projekt ass dat awer e bësse méi relax, well de Schwieregkeetsgrad bleift sou agreabel wéi et scho wor. Allerdéngs hunn déi Strecken och e puer aner Texturen, si gesinn e bësse méi hell aus, Wéi d'Stroosse vun den normale Gameboy-Strecken. Ja, an uewen un der Zuel vun de Laps gesitt der 3 vu 5. Ja, och déi normal Strecken hätt een am Fong kéinte mat 5 Ronne fueren. Déi waren jo och net extrem grouss. Mee trotzdem ass déi Regel, kann een zwar ëmstellen, also am äh, Quick Play kann een trotzdem 5 Ronne fueren, kann een och d'Mënz ausschalten. Mee am Grand Prix ass dat net de Fall. Am Grand Prix sinn bei den Originalstrecken nëmmen 3 Ronnen. So, kann ech lo irgendwie nach un den Bowser oder Peach kommen? Nee, mir ginn Drëtten. Muss so so sinn net sou oft mam Vario gefuer, also den hunn ech lo vläicht net sou am Gefill, mee ech hu fonnt dass d'Computeren awer zimmlech vill Drock gemat hunn. Kucken op mer dës Kéier den éischte Platz kréien. Lo ass dat natierlech net méi sou wichteg, mir probéieren natierlech nach ëmmer éischten ze ginn, mee et huet keng Relevanz méi, also mer kënne lo guer näischt méi fräischalten dofir. Och wa mer elo net den éischte Platz packen, ass dat och nëmmen hallef sou schlëmm. Sou, eng aner Ännerung par rapport zu Super Nintendo ass, dass mer hei 5 Cups hunn, vu jeeweils 4 Strecken. Fréier woren et, mengen, 3 Cups vu jeeweils 5 Strecken. Ja, dat ass hei e bëssen anescht opgedeelt ginn. Also, wonnert Iech do net, d'Strecke sinn e bëssen iwwer déi eenzel Cups verdeelt ginn. Ech mengen, et gëtt ee Cup, deen huet sou e bëssen Strecke vun allem dran. Oh Gott. Déi Mauer wollt ech elo net mathuelen. Awer mir krute erëm e Stär. Ech hat jo scho e puermol gesot, de Stär ass zimmlech gutt, well den Handling domat natierlech mega ass. Sou, kierze mer hei nach ganz schnell of. Do si mer schéin op dem éischte Platz mat engem Schutz-Item. Besser kann et eis jo net lafen. Ja, ziemlich recht rutschige Boden. Nee, das ist halt so. Den Handling ist trotzdem ziemlich gut. Muss ich jetzt halt so ein bisschen auf Brems gehen. Und da packt den die Kehren. Ech gesi lo, de Bowser pecht nach e bëssen un eis lescht Ronn. Also, mee dat wäerte mer awer packen. Well de Virdeel hei ass natierlech och, wann e Blëtz geschitt, behält ee seng Items. Net esou wéi dat an deene moderne Mario Karts ass, wou een dann d'Items och verléiert an dann als éischte Plaz natierlech zimmlech ongeschützt do ass. Sou, vläicht kann d'Peach nach schnell iwwerhuelen. Et geschitt souguer esou. Dat heescht, mer hu lo quasi e Gläichstand? Das ist so ganz do beieneen, well es lo vun drëtten op éischten. Peach ass zweete bliwwen an Bowser ass drëtte ginn. Ja, genau. Mitten zu dräi lo Gläichstand. Ma jo dann, bleift et jo spannend. Ghost Valley eent. Eieiei. Ja, dann erzählen ich mal ein bisschen über die Geschichte, wie ich zu Super Mario gekommen bin. Mario Kart gekommen bin. Weil, natürlich, wo ich das Gameboy-Spiel hier gespielt habe und die Strecken entdeckt habe, wusste ich natürlich nicht, dass die vom Super Nintendo waren. Mein erster Mario Kart war Mario Kart 64. Ich hatte zwar auch schon ein Super Nintendo, hatte aber kein Mario Kart da drüber. Mee Super Mario All Stars, Mario Bros 3. Wat hat ech nach fir die Konsol? Ach, ich hat net so vill. Op jiddefalls komm ech réischt vill méi spéit op Super Mario Kart dann. Ähm, ech menge mat der Wii U, wou Super Mario Kart dann an de Shop komm ass, an een dat dann do spille konnt. Oder war dat schon zu Zäite vun der Wii? Kann och schon zu Wii Zeiten sinn, je nodeem, also op jiddwer Fall op der Heimkonsol wou Mario Kart als éischt am Online Shop verfügbar war, hunn ech d'Spill dann mol enke gespillt an ehm jo, wéi der et villäicht schon konnt iwwert de ganze Projet raushéieren, ech sinn net zu waarm ginn mat dem Spill hehehe, ja et ass leider deelweis echt unfair. Do hun ech dann Mario Kart Super Circuit bei weitem léiwer. Ich meng de Ben kann haut nach e Lidd dovun sangen. Wie schlëmm et wo. Mengen hin et dat souguer als Kand original gespielt, oder? Sinn mer do lo net ganz sécher. Mais. Ka gutt sinn. Also, zielt och emmer är Geschichten. Wéi sidd dir zu Mario Kart komm? Wat war är, ären éischte Mario Kart? An. Jo, hutt der déi. Mario Karten, déi virdrun erauskomm sinn, och scho gesp-, nach enker nogeholl? Oder. Oder esou Ka-, Games nach net ugepaakt? Wann ee bedenkt, fir déi ganz Jonk ass jo quasi Mario Kart Wii oder DS esou den éischte Mario Kart gewiescht. Déi hunn natierlech dann 64 ni gesinn. A Super Circuit och net. Ausser si waren um 3DS halt dee Botschafter. Do krut een d'Spill nämlech mat geschenkt, mat 10 aneren Gameboy Spiller, Gameboy Advance Spiller. Alles top Titles. Dat huet deemols äh, ass sou entscheet ginn, äh, den wou den 3DS rauskoum hat den net wierklech vill Spiller, war awer sau deier. Ech mengen den hat eng 300 Euro kascht. Dunn huet Nintendo sech einfach dofir entscheet, well en sech net sou gutt verkaf huet. War net de Grond vun der Hardware, mä méi dass et halt keng Spiller gefillt e ganzt Joer goufen, huet ee sech halt dozou entscheet den Präis rof op 149 Euro ze setzen. D'Sales sinn dann natierlech an d'Loft, an d'Luut gaang an alleguer déi déi halt jo déi déi den ee Joer Pre-Sale do souzesoen haten vun 300 Euro, déi kruten dann 10. Game Boy Advance Spiller geschenkt. Ja, ob dat e guten Deal ass, wees ech net, mit war scho cool, dass e puer Nostalgiebommen dabei waren. Wie Metroid, Mario Kart Super Circuit. So, und die aller kann ich mich nicht mehr rinschwenkt, war auch ein Kirby-Spiel dabei. Mir alle hun nicht mehr am Kopf. Mit waren alle, auf jeden Fall alles Top-Gameboy-Spieler.

Ech hoffe dir hat rem Spass. De Projet ass net méi all ze laang, mee mir hunn nach puer Retro Cups virun eis a villäicht och deen een oder aneren Salt Moment. Kuckt elo emmer eng Mënz verfillt wéi déi honnert Mënz, mee et ass net souwëll, déi brauch mer nämlech net méi. Bis demnächst a tschüss.